especially nyowe ninyegambaho nkakura ni- ninyegomba omu- omu- omushaija owaayo nibeeta george william kanyoma sarongo arali akaba nakunda kujwara za kaunda suits and he was always very smart So ku yaabaire aizire okuronda akaruuru obu yaabaire ayetsimbire aha bwakansara ya LC5 Bushenyi, he used to be very smart, he was a tall guy, a giant and oku yaabaire naashoboorora enshonga kikakituma niiwe waayegomba oti eizooba rimwe naanye niinyenda mbe nk'ogwo omushaija ohurira nibamugambaho ebyafaayo ku yaabaireho ow'egomborora things like that so we grew up. Turi ku admiringa omushaija owu bari kweta Mzei George William Kanyoma. So ku nakuzire of course nashoma naheza nkaba ntari kumanya ngu nimbaasa anyway kuba owegomborora. Ku nabaire ndi aho namara University Makerere nagyenda nashoma aha Road Development Centre nashoma amateeka. So kunaaherize kushoma amateeka, Rubirizi ku yaadvatayizingire nkabanza naakora n'ebitongore ebindi, ku yaadvatayizingire nshaba, nangwa nshaba n'ahandi za Kamwengye, za Kabarole, za Bundibugyo, hoona banshootirisitinga, nkora intaviyuzi, bampeereza Rubirizi nangwa na Bundibugyo. Kwonka nsharamu kukora Rubirizi ahabw'okuba akaba ahari omuka so kyampereza omugisha okuba owegomborora wa kabiri kwiha katerera ebaho so kunabire owegomborora na gyenda owa muzeyi kanyoma namutayayira namweyanjurira yashemererwa kandi namanya kwonka namugira nti kuruga erizooba ninza kukweta siniya ahabw'okuba niiwe menta wangye, niiwe oragume noomentaringa ahabw'okuba okakora omurimo ogu omu bwire bwa gavumenti endiijo eya Obote, eya purezidenti Obote. So twaguma aho twaza aha boodi y'eishomero rya Mwongyera Secondary School hamwe, twakora akakiiko ka boodi, ndi ceyamaani wa fayinaansi, ari ceyamaani wa PTA. So twaguma nitukwatagana, nituza omu nkiiko, nkibonaho akaire naaza aha rubaju nawe ngire ebi naamubuuzaho. nka siniya oku gavumenti erikutwaza hati na n'oku gavumenti ya Obote yaabaire neekora ki? Neetwaza. Akaba ari omushaija arikukunda obwebembezi, arikukunda kukora munonga, mukigyera ngu orukiiko nikihara ziti yaagyezaho akwata obwire, arikwehayo n'aha myaka ye, oreeba ngu oriya ari ekyakukora akaba naakikunda. So nka ku bantaire Katerera tawuni kanso nka tawuni kiraaka, nshanga omu bitabo omu records harimu omushango gurikukwata aha katare ka Katerera. Ku naabaire nincekinga omu fayiro nshangamu obujurizi obumwe obwabaire nibukwata aha ita aha kata aha itaka ry'akatare buhairwe omuzeeyi Kanyooma George William hamwe na muzeeyi Yorokamu Bashaasha owa Busheenyi. Hati nyongyera kubishoma n'okubikugukamu mubuga na mubuuza nti, Ogu mushango noogumanyaho ki? Angambira ati, Omushango ogwo n'ogwa ira kinaana na mushanju. Ati, Nibwo ebisamunye yaatuha babiri. Hati shi gukatandika guti? Ati, Nyowe ku bantaire Katerera nk'ow'egomborora kumi rwenda kinaana n'ebiri, ati naatandika naakora. Ati, Tukaba tutaine mwanya gw'okutaho akatare. Ati, Nikwo kuhikiirira Bisamunyu owaabaire aine eitaka ringi aha rubaju aha rubaju aho. Ati, Ku twamuhikiriire, yaikiriza kutuheereza eitaka ayekundiire. Kwonka ku yaikiriza kutuha eitaka ayekundiire, yaagaruka yaatushaba ngu tumuheho purotisi, ka puroti kamwe omu puroti ezi twabaire nitugaba, ezi twabaire nituheereza nk'egomborora obwire obwo. Twikiriza, yaatuheereza eitaka, twabyara emigorora erikwetooroora akatare ako, abantu baatandika kukoreramu kaaba akatare. Nawe twamuheereza puroti ahu pooriisi eri hati, opoziti na CAPS. Ku twamuhaire puroti ya makumi ataano ahari igana. fuuti, obwire ku bwahikire we yaagiguza, kwonka ku yaamara kugiguza yaayehindura kandi yaaza nkahe? Yaaza omu katare, yaaza kuteeza ekyapa eitaka rye, rukumi rwenda kinaana neenda. Omu kuteeza eitaka, eitaka riri nanka, omu kuteeza ekyapa. Eitaka ery'akatare eryabaire ahaire gavumenti ya Bushenyi obwire obwo naryo yariteeka omu kyapa ekyo. So rukumi rwenda kinaana na mukaaga aho omu katare haabaho akavuyo, yaija ningira abamwe omuri ahuriireho ngu akabyara omusiri gw'ebihimba, yaabyara nk'orwakashatu ku rwagiire kuhika orwakabiri, Ebihimba bikaba byamezire omu katare abantu nimpurira ngu bakabikora nyowe nkaba ntariho kwonka ngu hakabaho akavuyo ako. So omuri kinaana na mushanju yatabariza gavumenti ya Bushenyi ninga shi disiturikiti ya Bushenyi omu mushango gwa trespass. Trespass ni nka okutahirira omuntu okarengaho oshemereire kuba nokoma. So omushango gugumireyo gukatandikira omuri Kampala high court, ogwe ni kanyoma ari kuntebeza baitu. gugwaza omuri Kampala high court baguma nibaza Kampala nibahoza nibaza Kampala nibahoza ah, ku bamazire baruga Kampala 2000 around there mbarara bagihereza high court ari ya region kuba ja high court kanyoma yashaba court ya Kampala ngo bikirize baze mbarara mbarara abo kuba babahire ki babahire high court so mushango gwija gwaza mbarara

Mbwenu hati obu obu disiturikiti ya Rubirizi eba egiireho, itwe nka Bushenyi titukiine bushoboorozi aha mushango ogwo. Rubirizi disiturikiti mutandike muhooze omushango gwa Kateerera gwa busa na busamunye. So ku gwahikire aha disiturikiti Kawo nawe yaahandikira tawuni kiraaka Omwami Hamu Mbamanya owaabaire ariho obwire obwo arikumugira ngu mbwenu tawuni kanso obu murikwemariirira naimwe mutandikire aha omushango n'ogwanyu. So nibwo Omwami Hamu Mbamanya, yaabaire naaronda abarooya barikutandika kuhoza omushango ogwo. Omushango gutwire omu kooti na hati ahu ndikugambira ninkihoza omushango ogwo kandi tigwakahwire kooti tekacwiremu. Titurikumanya ekiraarugemu kwonka ekirungi munonga n'okugira ngu ku naahikire Katerera, nkatahunikireho aka naahandiikira Omuhorereza wa gavumenti ou barikweta Attorney General, Ekyomugisha Murungi yaikiriza kutuyamba omu kuhoza omushango ogwo. Ebirungi ebiri omu kuteeka Attorney General omu mushango ogwo n'okugira ngu nka hati omushango ku gurikutusinga, gavumenti ya rwagati neerihirira aha bisaamunyu akatare kagume n'abantu nainga tauni kansi egumye akatare. Ekyo nikyo kirungi ekiri aho. Kwonka ku twakubaire twine rooya oriya Nka tumwesiga ou twaba nitukozesa, omushango gwatusinga okashangire nibaguza ebintu bya kanso okuza kushashura bisamunyu. Konka twine amasiko twine amasiko ngu obundi omushango nituza kugusinga rero na bisamunyu nawe aturihirire. So tukyahoza tinkwenda kugamba bingi ebirikukwata aha mushango ahabw'okuba kooti tekakozire ki tekashaziremu. Konka na ndiyo nimbahereza background ebi omwami George William Kanyooma Sarongo yantebeize. abirikukwata n'omushango ogwo. So ku naabaire ninshoma ebihandiiko ebyo, naayongyera kumwetegyereza, naareeba ngu akaba ari omushaija w'engoga, akaba ari omushaija w'omukozi, akaba ari omushaija ayaabaire naakunda entunguuka. Ah, waaza kureeba eishomero nk'erya Kirugu, itaka ahi church ya Kirugu eri, okaza omuri Mwongyera purayimari sukuuru, Mwongyera sekendure sukuuru, okaza Kanyweero, ago amashomero goona amaingi gakatandikwa muzeeyi George William Kanyooma Saalongo kandi yaagakora n'obwesigwa. Niinyenda kukuha eky'okureeberaho, eitaka ry'ekishaayi eki eryakateerera aho aha rubaju rw'omuhanda, Abantu baingi bakaba batarikumanya ngu n'eitaka rya gavumenti. Kanyoma n'omuntu owaapurotekitingire eitaka eryo. Akagambira tauni kanso ngu eitaka eri n'eryanyu erya gavumenti niinye naarikwatsire. Kandi yaaguma arikuumire kumara obwire buraingwa. So kanso, ee akaba naabaasa kuritwara, akaba naabaasa kuriguza. Mbwenu shi nka kuri noogira ngu hakaba hariyo omuntu arikutwarwa twarwa esente, arikutwarwa twarwa ebya corruption naana ki, akaba naabaasa kuba ya- aka- abe naaza kufa ari omugaiga w'amaani. Kwonka I think akaba aine obwesigwa, he was a man of integrity, yaakozesa obwesigwa bwe, eh, yaatsiga eiziina. So nikyo kanso yaakateerera, town kanso yashitamire ekagira ngu ama lock up shi aga agoombekirwe, ka tumiheyo ka lock up kamwe tumusiime. Nikabaasa obutasiima byona ebi yaakozire, Kwonka ka tumuheerezeho kaaro kapu kamwe turikusiima emwe omu mirimo mirungi ei yaakozire ki? Ei yaakozire. Ku obwire obwire ku ku yaamaziire akiri omu irwariro, akanteerera naanye muteerera. In fact akafa nk'erizooba, nka ndi okumutwara omu kooti orunaku orwakurataho. akafa ebiro ikumi na mushanju, ebiro ikumi na munaana, ah, ikumi na munaana, ikumi na mwenda, around ikumi na mwenda nkanshemire kuba nimuproducinga omu kooti Bushenyi ah, kuheereza sta- witness statement ye kwonka eky'omugisha mubi ya fanta akagimuhaire kwonka obwabaire ari omu irwariro mbaire nimuteerera esimu nzayo mureeba nabwo aguma nangambira ahu yahika eh, nkiba nyine akasente nkamusindikira So abaire ari omuzaire, ari mentor, ari buri kimwe. Oh, mbe ni- I, I admired him. I grew up ndikumwadmayaringa ahabw'entu- e- e- enkora ei yaabaire naakoramu. Nooreeba e- embeera eziriho hati, na waaba ori omwe- omukozi wa gavumenti, n'obu okuba ori omwesigwa, okukora ebintu n'obwesigwa, abantu ni-. tibakurahika kukireeba ngu nookora n'obwesigwa ahabw'okuba corruption eka penetratinga system kugira ngu baareeba town clerk ojwaire empare nungi n'esaati nungi biroreire esente zaabo, baareeba waagura nk'akamotoka biroreire esente zaabo, na waaba noofuna omushaara murungi may be okarya aka loan okagura motoka mbwenu nibateekateeka ngu waarya eza gavumenti ahabwa system ya corruption ahabwa omuze mubi. gwa corruption ogusiisire eihanga. So n'eky'okureeberaho ky'amaani kandi twine ebintu bingi eby'okumwegyeraho nk'abaana bato abakyakura abari omu bwebembezi. Ninteekateeka ngu twakuratira ebi yaabaire naakora Tukakora gye kandi tukaba beesigwa, nituza kuhika hare okusinga ahi kanyoma yaakozire ki? Yaahikire. So niinyenda kusiima, niinyenda kusiima kanyoma n'obu araabe yaafiire ahabw'emirimo mirungi ei yaakoreire Rubirizi disiturikiti. Tindagambe Katerera yonka ahabw'okuba emirimo emingi akagikora tukiri omu ishaza erya Bunyaruguru kandi emwe akagikora omuri Bunyaruguru endiijo yagikora omu ishaza erya Katerera. Tukaba twine abashaija bashatu abu ndikuteekateeka ngu abaingi babire baafiire kwonka nimbaasa kwijukaho abu ndikumanya gye munonga. ni Muzei George William Kaara kanyoma araari Sarongo, Muzei Muhomya hamwe na Muzei Kanyaruguru. Abo bakaba bari abagomborozi ninga abamagomborora ababaire baine engoga kandi abakoreire eby'enkurakurana. So nkanye niinyenda kumusiima munonga n'obu araabe yaafiire ahabw'okwehayo akakorera abantu. n'obu abantu baabaire batakusiima kwonka akakora. Ekya kabiri kuba omwesigwa. Ekya kashatu kugyezaho akashomesa abaana be. Atsigiremu abaana babiri, babiri bajwire diguri abandi baine za dipuroma kandi omwe n'ow'omuruka omu baana be. So ninyijuka kaawe waitu omwami Asiimwe John ku yaabaire antayayire aha tauni kanso, tukaba twine orukiiko rw'abemiruka b'eishaza ryona, omwe omu batabani ku yaayeyanzwireyo ataho eiziina Kanyooma, naareeba kaawe yaashemererwa yaabuuza ati, Ori mutabani wa Kanyooma? Omutsigazi ati, Ee. Nkareeba kaawe eki amukora gye, ahabw'okugira ngu atirisiti nk'omwebembezi nawe ainemu omwana owaatandikire kuba chiifu, maybe naija kukurakurana. Ari omu bigyere bya Ishe agire ahu yahika. So niyenda of course nka Katera Town Council niyenda kubasiima ahabw'okusiima Kanyooma kumuziika akihuriire. At least ako akaju aku baamuhaire nainga ako akahoro kapu aku baamuhaire kikaba kitari kintu kihango. Kwonka ku yaamazire kufa, abatabani baampikirira baagira ngu twaba nitwenda kuguza akaju aku mwamuhaire, aku mwamusiimiise kukora orufu rwe kugira ngu tumuziike omu kitiinisa. Mbwenu tumanye ngu tauni kanso nimwo mwakora ki? Nimwo mwamuziika. Kandi ku baampikiriire tindakizibire nainga tindakyangire nkagira ngu mukaguze. Ahabw'okuba omushaija waitu ogwo akatukorera, mumuziike omu kitiinisa ekimushemereire. Kandi ninsiima famire ahabw'okugira ngu ku twikirizaine, yaaguza yaaguza akaro ka paako, esente ezi baaihiremu baayongyeserezaho nana ezi abantu baabaire nibabaha, baakora orufu rurungi, muzeeyi baamuziika omu kitiinisa. So nyowe nibyo nk'ebintu bikye ebi ndikubaasa kushoboorora ahari muzeeyi George William Kanyooma Saarongo.